Hai kōrero ina take tōrangapū o te wā kia tahure ake tātou ināinei ki te kaiārahi takirua o ngā kākāriki kia mārama Davidson mārama tēnā koe tuatahi ake mārama ka noho ko koutou ngā kākāriki te tuatoru o ngā rōpū tōrangapū nunui i te whare pāremata 15 ngā tūru ka pēhea tērā e panoni ai te wairua i roto i te rōpū i te uekaha rānei o te rōpū.
O tuatahi, ka kaha haere, tuatahi me mihi, ka tika ki ngā kai a Tuao, Pirinoi te motu, ā, i mahi kaha mō tō mātou whakatairanga pōtitanga. Mōhio ahau i haramai rātou katoa ngā kai Tuao mō te kaupapa o te oranga o te taiao me te oranga o ngā mokopuna ngā whānau, nā rātou te wini o te mō te Pāti Kākariki, arā mō te wā tuatahi, 15 ngā mema Pāremata, ko te hāwhe o tēnā, ko te rōpū mātāwaka, arā, ā, he Māori Pasifika. Ā, nō reira, ka kaha haere te mahi mō te tiriti, mō te taiao, mō ngā whānau, ā, hoki, ka kaha haere te waha o te Pāti Kākariki mō aua kaupapa tonu, ka haere tonu tērā, tērā mahi, ā, nui ake te kaha mō aua kaupapa, mō aua kaupapa, ā, me te kaha o ngā reo wahine Māori mō te pāti. Woohoo! Ai, he panoni pai tērā, ara ko Huhana, ko Darlene, ko Tamitha mātou ko ahau, ā, he, he pakanga kei te haere mō ngā moemoeā o te ao Māori, Pai tērā panoni. Pai.
Nā, ā, ko nā Hina rā, ko Ash, ko Aotearoa ta, ta, ā, Aotearoa Tuatahi kai te whiriwhiri whakataunga hei hoa haere. He aha rā ngā take pātahi ka whakakotahi pea i, i a koutou ngā kākāriki, ko Reipa, ko te Pāti Māori anō hoki? Kua kōrero kē pea ā, koe mō, mō ētahi o, o, o aua take? Well, i, Katahi anō ka rongo au i te reo o Chris Hipkins i tana hokinga mai hei kaiārahi mō Reipa. Kai tērā, ko tēnei te wā mō te kaupapa tāke ki ngā whai rawa, kia kaha Reipa, haramai kia mārō ko te Pāti Māori mō tēnā mahi kia aukati te pōharatanga me Te kaupapa nui, hoki whenua mai, ai kei reira ngā, ngā tikanga mō te ao Māori, haramai Reipa, haramai ki a mātou. Ka whai, o, pēhea koutou ngā ka, kāriki, mārama, he tukanga rānei kei te whakahaerehia e noho tonu ai ko koe hei kaiārahi takirua o ngā ka kāriki? Ah, um, i tēnei wā, A ka huri te aro ki te ki te whakawhanaungatanga o te caucus hou, ā, me te, te tautoko i a rātou ngā mema kākāriki hou ki tēnei, tēnei whare raiona, ki te whakakaha o mātou wairua mō te takahi o tēnei pūnaha o te Pāremata. Kāre anō au kia tae ki tērā whatunga, kāre anō, Ā, ko te mea nui ki ahau i tēnei wā, oh, ā, ki te whakakaha i ngā wāriu o te ao Māori i roto i tēnei, ā, wāhi, umph, rorirori. Ko tēnā taku mahi tēnei wā, ka haramai te wā, ahakoa nei, ka haramai te wā, ā, mō tērā tatūnga, engari kāre anō. Ka pai.
Marama Davidson, ka nui te mihi ki a koe i wau nā kōrero i tēnei rangi. Kia ora. Tēnā koe, kia ora.